Puji Tuhan, sekali agi aku deka mai kitai bekenangka cherita ba Bup Kudus ba Pemungkal bagi tujuh belas. Iya nya bekenang ke tutus tanah sempekat. Ayat ti keterubah, Lebuh umur Abram semilan puluh semilan taun, Tuhan ngayanka diri ngagai iya lalu bejaku, Aku tu Allah Taala ti Pemadu Berekuasa, ngasika aku lalu anang ngaga penyalah sema sepanjai umur nuan idup. Ayat ti kedua, Aku deka ngaga sempekat enggau nuan lalu ngasuh nuan mayuh turun menurun. Ayat ti ketiga, Udah nya Abram besugang meremika tanah, lalu Allah Taala bejaku enggau iya, Ayat ke empat, Tu sepekat ti deka digaga Aku enggau nuan, Aku semaya ngasuh nuan nurunka mayuh bengkah bangsa. Ayat ke lima, Nama nuan badu agi dikumbai Abram, tang Abraham. Kebuah nuan dipindahka nama laban Aku deka ngasuh nuan nyadi apai mayuh bengkah bangsa. Ayat ke enam, Aku deka ngasuh nuan mayuh turun menurun, lalu sekeda sida deka nyadi raja nuan deka mayuh turun menurun, nya alai sida deka betumbuh nyadi mayuh bengkah bangsa. Ayat ke tujuh, Aku deka netap ke semaya Aku enggau nuan sereta enggau turun menurun nuan. ari serak siti ngagai serak siti ngambika iya nyadi sempekat ti meruan belama iya. Aku deka nyadi Allah Taala nuan enggau turun-menurun nuan. Ayat ke lapan, Aku deka meri ngagai nuan enggau sida turun-menurun nuan menua tu ti endur nuan nyadi kampal diatu. Semua menua Kanaan deka dempu kita belama iya, lalu aku deka nyadi Allah Taala sida. Ayat ke semilan, Ko Allah Taala bejaku enggau Abram, Nuan enggau turun menurun nuan, ari serak siti ngagai serak siti, enda tau enda nyanggup sempekat ti digaga Tua. Lalu ayat ti ke sepuluh, Tu sempekat Aku ti enda tau enda. disanggup nuan enggau turun-menurun nuan. Tiap iku kita ti lelaki enda tau enda betutus lalu ayat ti ke sebelas ngagai dua belas kenyau hari diatu nyentuk ke jemah ila semua anak kita ti lelaki enda tau enda ditutus lebuh umur sida chukup lapan hari nyengkaum anak ulun ti ada ba menoa kita enggau ulun ti dibeli kita ari menoa bukai. Tu kena nanda tua udah bisi sempekat, ayat ti ke tiga belas, Genap iku kita enda tau enda betutus, lalu nya deka nyadi ke tanda ba tubuh kita kena nunjuk ke sempekat aku enggau nuan endang meruan bela maya. lalu ayat ti ke empat belas lelaki ti enda betutus deka diserarak ari raban bansa iya empu laban iya enda ngintu sepekat ti digaga tua lalu ayat ke lima belas lalu ko Allah Taala bejaku enggau Abraham nuan enda tau nyebut nama bini nuan Sarai nama iya diatu Sarah lalu ayat ti ke enam belas aku deka merekatka iya lalu meri iya anak lelaki siku aku deka merekatka iya lalu iya deka nyadi indai semua bansa lalu ari turun menurun iya mega bisi nyadi raja lalu ayat ke tujuh belas Abraham besugang meremika tanah Tang iya ketawa lebuh iya belemati ulih lelaki ulih lelaki ti beumur seratus taun beranak, kati Sarah ti beumur semilan puluh taun ulih beranak. Lalu ayat ke lapan belas, Ku iya bejaku enggau Allah Taala. Aku minta nuan ngaga Ismail lalu ngidupka iya. Lalu ayat ke-19, Tang ku Allah Taala, Nuan salah, bini nuan Sarah deka ngadaka nuan siku anak lelaki, lalu nuan deka ngagaka nama iya Isak. Aku deka ngaga sempekat enggau iya. sereta enggau turun menurun iya lalu sempekat nya deka meruan belama iya ayat ke dua puluh Nuan udah minta aku nyaga Ismail lalu tu utai ti deka digaga aku ba iya aku deka merekatka iya ngasuh iya beranak betelesak mayuh turun menurun iya deka nurun dua dua belas iku tuai raban bansa lalu aku deka ngasuh peturun iya nyadi bansa ti kering. Ayat ke dua puluh satu Tang aku deka ngamat ke sempekat aku enggau anak nuan Isak, ti deka diada ke Sarah ujung maya dia. Taun baru tu ila. Lalu ayat ke dua puluh dua. Udah iya tembu bejaku enggau Abraham, Allah Taala lalu angkat lalu betiga. Sama hari nya, Abraham nutus anak lelaki iya Ismail enggau semua ulun iya, sida ti ada di menua nya enggau sida ti di beli iya ari menua bukai, semua lelaki ti dalam rumah iya, nundakka asuh Allah Taala. Lalu ayat ke dua puluh empat. Lebuh iya betutus, umur Abraham semilan puluh semilan taun. Dua ayat ke dua puluh lima, Lalu anak iya Ismail baru tiga belas taun, seduai betutus sereta hari. Lalu ayat ke dua puluh tujuh, Begulai enggau semua ulun iya. Lalu tu aja cherita kitai bekenang ke Bup Kudus ba Pemungkal. iya nya cerita bekenang ke tutus tandas sepekat okay iya nya Tuhan Allah Taala enggau Abraham lalu arap ke kita ulih merati ke utai ti dibacha nya tadi lalu puji Tuhan ngambika Tuhan merekat ke kitai. Amin.